a niŋ wula bilichinnima? Yi ku wumda wula ni bɔŋɔ ka ti yaa ku mɛri ni puɣi tiri bilichin kam zaa sa ŋun nyɛ omaŋ ti dundɔŋ gahindoo maa puuni ti yaa kuli kamina nti ti kahigi ya shɛli n zaŋ ti bilichinnima a ni nya ka bɛ zaŋ bini sa ka tɔri li piɛma a yuli a ni nya piɛma ni ku sansa di zuɣu. din ka Dagbamba booni piliŋga maa, hii, piliŋga ka bɛ tɔri ŋɔ maa, wula ka di lee pii na? Dagbanli puuni piliŋga nyɛla din nyɛ daan kali, ka Dagbamba zaaha niŋdi li di malila din be dan shɛŋa puuni. Di zuɣu nir yi saɣi nir ka kani ka bɛ niŋdi li, tɔ amaa bɛ bi niŋ li ku mahili bɛ niŋlim bee ti yɛn mali kuli maa. Di zooya pam ka niri kani Dagbanli puuni ka ti zaŋ kuli maa sɔŋ ti yi ti kɔŋ yiɣisi wum pɔhim yi ti ŋme ka ti yina ti mali lala niri ŋɔ kuli. Dinzuɣu di niŋ ka bɛ yɛn chaŋ di ŋmaabu m-bɔ ku yɛn malila shili, Gbaŋ lan ni beni ka pakpaŋ beni ka Yaawun gbaŋ lan beni ka Yaawun pakpaŋ beni. Ihiin to amaa kobihi ŋɔ maa, ihiin kuŋmani maa ni deei so ŋuni n-yɛn ʒi li? Ŋuni n-nyɛ ŋun yɛn gariti o ni zaŋ ba kpe mɔɣu maa? To di zuɣu a yi kana ti yuli ninkura ni yɛli ti li shɛm, ni ti gba zaa ni nyɛ shɛm. Hii, ku ŋmani maa di ni yɛn zaŋ o chɛna ka o doli, ka bɛ ŋmɛri ʒiɛm ŋɔ maa n-doli. Hii, o ku yɛn chanimi dii ti niŋ ŋuni yɛn gbaai ti shɛli bɛ ni yɛn ŋmaai. Hii, o yi ti chaŋ ti gbani lala tia maa gbini, ka bɛ naan kana nti gbaai o, ka zaŋ li n-to tia maa n-daam n-to ayi n-to ata saha ka bɛ naan du tia ŋɔ zuɣusaa. N tiŋ maa wul ŋɔ, m bahina ka sheena ti mal li. Hal ninkura yi yɛliya, Ni bi daa yi chaŋ lala tia ŋɔ gbini, a ni nya ka bɛ zali diɛma, ka shɛb luri lua, ka shɛb tɔri tɔra, ka shɛb wari jɛra, ka shɛb wari bimbɔna ka bɛ zali diɛma tia maa gbini n-diɛmdi diɛma ŋɔ ka di mali ni nyambu. Tɔli zuɣu di yi niŋ daliri, m bia ŋmaai li naai ka mal li naai. Gbaŋla mini paya ʒili ka bɛ kuna. Hii, Yawɛ gbaŋla ŋun yɛn ʒila di puɣu, ka Yawɛ gbaŋla ŋun yɛn ʒi gbaŋ lan kpɛm bala maa. Hii, ka gbaŋla maŋmaŋ mi ʒi lala bini ŋɔ. Hii, o yi ʒi li paana yiŋa, ka ninkura shɛb ni yɛl li shɛm, ka o yɛn zaŋ li n-gili yili maa buta, ka naan zaŋ li la ka bɛ ti sa li. Hii, ka bɛ naan pili li tɔbu. Ŋuni ninkura shɛba yɛli ti ni ŋuni yɛn pili amaa lala bini ŋɔ di malila ninvuɣ shɛba ban yaa tɔrili ti domi lahibali din ka daɣiri wuhiya Dagbani li puuni a paɣi yi mali pua ka a chaŋ pilingi tɔbu ŋɔ ayi a bi tɔri ka piɛm maa gbaari li. Nyin ku yɛn shiɛla daa, ka zaŋ piɛm maa noli n-zaŋ kpa tiŋa n-to ka di chaŋ ti gɔhila tiŋgbani ni bee n-to li nyahigi n-tizuɣu bee zani kaman bɛ ni zani shɛm ŋɔ. To bɛ yɛn gindi li mi, hɛ bɛ mala bɛ ni yɛn gindi li ti paai shɛm na, ka naan pili wula, ka naan pa pili tɔbu. Hii bɛ gilli buta, a nya ka o pili tɔbu. Tɔbu n-yɛn tɔri piɛm maa, ka piɛm maa kpari shɛli polo maa, aai, so bi zaa nimaani. Hii bɛn piɛmi zani tɔri ka tɛri taba. Hii a nya di nyɛ shɛmbu. Hii, to di zuɣu bɛ yi ti pili tɔbu, bɛ yɛn toli mi hal ni daba ata. Hii, Dagbaŋ kurili ha. So daa yi niŋ katari ka tooi to m-bɔɣili bɛ yɛn tu o la paɣa ni yɛri ma di tɔri ni chiba bia toli ti naan ŋɔ maa bɛ yɛn sibigi li mi. Piɛma maa ni ku sari zuɣu shɛm ŋɔ bɛ bi yɛn saai li bɛ ku yɛn che li mi ka sibigi li n-zaŋ li kpɛhi. Hii, bɛ malila da shɛŋa bɛ ni yɛn kabi na n-ti pahi di zuɣu nyoli. Hii, ninkura shɛba yɛliya bɛ yi yɛn nyo bini ŋɔ bɛ nyɔrila yuŋ ti suɣi. ka vaal atampili maa kpee n-zala din be di puuni ŋɔ maa di malila bukaata tɔ amaa ti yɛn chɛli di ŋun niŋ gbana ni tɔ di zuɣu di malila lala atampili maa gba Dagban li puuni din kuri bukaata shɛli n-zaŋ li tiri lala dundoli maa tɔ di zuɣu piliŋga ŋmaabo nyɛla daan kali Dagbaŋ ni tooi kuli nya ka tinshee ka bɛ tooi niŋdi li yuuni ku tooi paai ka lala ti ŋmaana ka bini ŋɔ ka di bi niŋ. Naa Yawɛ toli naa tiŋkpan shɛli beni ka ti booni li Yɔɣu. Nimaani m mi nyɛli n nina ayi ka bɛ ŋmaai piliŋda ti tɔri li. Piliŋgu tɔbu ka asahi ka di mali jiri ni yɛri ŋɔ, Dabba n-tɔri li, amaa ka paɣiba, amaa ka taali nyɛli naa gba ka a ti kpɛrita, amaa pɔi ka a ti yɛn tɔbi m-bɔɣi bini ŋɔ. Naɣila gba zaa tɔbu noli la yaa ka a viri li ka saala. Di zuɣu piliŋga ka a kuli yuuni ŋɔ. Dagbanli bini m-bala ka di lee nyɛ daan kali ka Dagbamb zaasa niŋdi li. Bee ti yɛn ni binshɛɣu nyɛla daan kali, di wuhirimi ni shɛb n-niŋdi li ka sokam niŋdi li a bi yil a daŋ maa na a nuu ka di puuni. Bɛ ni tɔri li shɛm ŋɔ, lala ka di kuli tɔra. Yi amaa a paɣ yɛn mali pua, aai, a bi tɔri ka piɛ n-gbaari lala bini din sayi ŋɔ. N yi yi kana, n yɛn niŋla nakpaɣindi n-to li nyɛhigi. Bɛ ayi di bi ʒi talahi ni a to ʒiɛm ni nyɛm ni nima ŋun tom pooi ŋun labi doli ŋun tom pooi ŋun labi doli di yɛn nyɛm la a ni ka a gba ti ya ni a gba ni to a nyɛhibo hiin amaa di pala talahi nyɛli ni a to di nyɛla a yi bɔra hiin toli zuɣu a paɣa yi mali pua nyin nyin bi tɔrili amaa a yɛn to gba a lee bi tɔrimi ka piɛm maa ka di gbaari dɔɣiri n-seei ŋɔ Gala n bala maa. Dinzuɣu Naawuni kuli chɛ ti naŋgban yini, ti yaa kuli yɛn ti duna ti zaŋ li pa. M pa shɛli, so ŋuna, o tuuli m-bɔŋɔ ka ŋun nyari lala binshɛɣu din paya ŋɔ, amaa di nyɛla din be biɛhigu ni. Naawuni niŋ ti ka tari. Lala n-yɛli ka ti ku yɛn yihiri bini parisi na, tɔri kahigirila bi ni tɔri kahigirili tiri salo din nya binshɛɣu biɛhigu ni. N yɛri li saha shɛlikam zaa sa, man wulana, man mi la ŋun gari ma, man ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o. viidionima n-nyaɣisi ninkpara maŋa ka a sheeli viɛnyɛliŋga ka tarili. Hii, zaŋ a gba zaa pahigu zaŋ pahi na ka ti nya di yɛn chaŋ shɛm. Tuun Dagbamba yɛn pahi o ka pa ni kurili sondi pun bi zaɣisi Naawuni chɛli biɛhigu. Naawuni chɛli dikpini ni viɛla ka kpamba ʒintabilili ka bihi paɣi wuni ka chɛ ti yɛba Saveluŋ Naa Bukar Jii n-daa yɛli ni Dagbamba ti ni ku ʒiya ka yi biriti zaŋmi ŋɔ, yi yi ti ni chɛrila ka ti ni lan kani. Huwa, yɛtɔɣa ŋɔ, ti ya nyɛ dahin shɛli ka a ti parigi li, n gurigila a kpanjɔɣu maa, n nya nirizaŋ ka o daa yɛri ŋɔ, wulana.